Na tad, ond t'mod, ma- m- dwi'n siarad i yy Urds eniwe, mae'n boi iawn a neis i dod i gweithio hefo fo, yym, ac yy gobeithio bod yn llwyddiannus bydd i y blwyddyn ma. A ma'r timing 'di bod yn grêt i ni, yndo? Mae 'di gweithio allan i chdi a ni. Do tad, t'mod, ma' amser i fi symud ymlaen ŵan a a sialens newydd ac yy does 'na ddim byd mwy na dod fama ac yy edrych ymlaen ati a a gweithio efo pawb yma. Da ni yy da ni 'di chwara yn erbyn tîm chdi dros y blynyddodd do? Yym da ni gen ni ddau wins heb 'di colli yn y ddau efyd ond bob tro yym ti 'di bod yn erbyn ni do? So sud fydd o'n teimlo i chw- i i i fod hefo'r Cofies ac hefo'r Cofioni ŵan? Ia wel mae o'n briliant t'mod fydd o ddim yn ca'l stick arnyn nhw ddim mwy a gobeithio eniwe ond yym na t'mod ma' ma' nhw ma' nhw'n newid geme i chi a a newid geme i ni rŵan ac yy t'mod dwi isio nhw dal i dod tu ôl i ni yym Does 'na ddim lot yn mynd i newid efo fi'n dod i fewn, jyst yy i gweithio hefo pawb sy'n yma, ac yy gobeithio mynd, mynd cam gwell blwyddyn yma na be, be o'ch chi'n neud blwyddyn diwetha de. Nes di sôn am Siôn Ydli gyna, um, es faint ti'n nabod o, a sut fath o perthynas gen ti efo Ed? Ed yn boi iawn, sti, dwi wedi nabod ers rhwng o'n bychan, dwi wedi gael ei frawd o pan oedd hi'n yn Rexham yn, yn coachio fo hefyd, so ti'n modd, dwi'n nabod o am, am blynyddoedd, dyn ni wedi siarad efo'n gilydd amdan pel droed. Um, t'mod ar ôl geme lle ni 'di colli a geme lle ni 'di ennill so na dwi'n cawl mlaen o fo'n dda ac yy gobeithio yy symud ymlaen rwan efo'n gilydd. A beth am y chwaraewyr yym faint o chwaraewyr ti'n nabod a pwy sy'n edrych ymlaen i cho- i i lincio fyny efo deutha ni fo? Wel Gareth Edwards yn yy hen gapten i fi, capten i tîm fi fewn Ewrop so yn neis i gweld fo yym yy neis i ga'l neges gynno fo hwyrach ymlaen dwi'n meddwl ond yy lot o nhw t'mod ma' 'na lot o quality ma' Darren Bach yn yn chwaraewr ffantastig. Cofio Messi?
Ia t'od neu Mesi Cofi dwi 'di clywed efyd am dy- na ma'n boi briliant jyst deud t'mo' mae draed o'n wych yym ma' 'na lot o chwaraewyr dda ma' Leo Smith yna hefyd yym fi edrych ar Leo Leo pan oedd o'n Wrecsam trio ga'l o draws i'r derwyddon so na ma' 'na lot o quality yna ma' 'na bois bois ifanc yna efyd ac yy fel ti'n deud trio ga'l y bois yy lleol ac ifanc i fewn i'r yy tîm 'ma. Ac yn symud ymlaen be' ti'n disgwl o'r swydd a lle ti'n meddwl fyddan ni yym yn mynd ymlaen? Gobeithio yn Ewrop. yeah. a cael y cofi am i'n dod efo ni. Ond um, na, peth bwysig ydy just um, dal ati. Mod, ddim newid gormod bus, bus yma o gwbl. Um, a just gael chwaraewyr a pawb i, i credu be, be medryn nhw um, ti a cael. Dwi wedi bod yn llwyddiannus sy'n mynd i Ewrop o blaen efo tîm eraill. Ac uh, gobeithio dwi'n neud efo'r tîm yma rwan. Sut ti'n meddwl yn mynd i Ewrop? Sut teimlad oedd o? Mae'n ffantastig, ti'n meddwl, a fi'n neud o tro cyntaf pan fi yn y derwyddon pan o'n i'n Gymraeg is, ac ti'n meddwl, dwi wedi neud o, a fe difrif yna, a dwi wedi bod efo Bala, so, a fi ddim mynd hefo Bala, ond fi'n llwyddiannus efo Bala mynd. Mae'n teimlad gwych, a ti'n meddwl, pobl ar y bwrdd sydd ddim yn cael eu dalu a pethau fel yna, mae'n gwych i nhw a'r cefnogwyr o bob peth, ond fel, fel chwaraewr a rheolwr ma'n ma'n sbesial yn troi fyny yn y yn yr airport 'na pobl yn meddwl pwy 'di hein yn fama ac yy t'mod gobeithio ma'r cofiafi yn mynd efo ni fynny. Ac yym fel ti'n gwybod ma'r ma'r clwb efo polisi ers blynyddodd wan o yym rhoi cyfle i'r hogia gora lleol a wel ma'r tîm y rhan mwya'r tîm yn yym hogia o'r ardal. Dydi hwnna'r polisi ni di'n gallu gweithio efo ti 'dych ch'mau yn weithio i fewn yn? Ond y tad a a boi sy'n siarad Cymraeg, timod, a fi trio seinio pobl fel John Owen a popeth pan o fi a, a James Davies pan o fi yn y derwyddon i gael tîm, tîm y pobl sy'n siarad Cymraeg sy'n fod y gweiddi pethau ar. Ond uh, ia, bydd o'n neis i wneud hwnna. Um, so, mae'n sialens newydd, um, fel, fel ti dweud, yn, yn Rexham, dyn ni reit ar y bod, mae gen i lot o yr scousers a pethau'n dod y daw, so bydd hwn dipyn bach yn wahanol, fel ti dweud, mynd i'r ddau a tu allan, ond uh, mae'n ma um, bwysig rwan bod ni'n cadw a, a rhoi ateb i'r bois bach 'ma, bois ifanc a gen nhw chwarae o flaen y cofia am i a parthe. A tyfu cyflogfriwr, hwnna ydy'r peth pwysig rili. Ac yn ola de, yym sgen ti neges i'r cofia am i? Oes tad, fydda i ddim yn gweithio, fydda i ddim yn uh, efo'r siwt ne, bydda i mewn y tracksuit efo chi gyd ac uh, mwynhau gobeithio bod ni'n ennill de bois. Gret.
Superb. Diolch yn fawr i chdi.
Diolch yn fawr i chi gyd.